Чӑвашсемӗн те пӗр халь мухтанатпӑр Андриян Николаевпа. Халь хулара остановкӑсенче балерина Надежда Павловна кӑларса хунӑ, Чапаев та пур, Терешков та пурччӗ. Кун пек хальхи пурнӑҫра ҫавӑн пек мухтанмалли пирӗн чӑвашсем. Ӗлӗкхи вӑхӑтра эсир ҫырса кӑтартнине эпир куратпӑр-ха, унта портретсем те пурччӗ Владимир Иванович Агеев ӳкернисем. Великий народ текен кино ӳкернӗ пирӗн чӑвашсем. Эпир ытти халӑхсем тӗлӗнмелле ӗҫсем туни пирӗн асаттесемпе асаннесем. Вӑйсӑр халӑх тесе калама пулать-и халӑх тесе енсене пӗр калӑпӑр вырӑс чӗлхинче Сӗрше чӑваш сӑмахӗ юлнӑ пулсассӑн ытти калӑпӑр ытти венгр чӗлхинче виҫҫӗ ытла чӑваш сӑмахӗ пур пулсассӑн венгриш пысӑк культурӑллӑ халӑх вот эппин вӑйлӑхҫӑн пулнӑ пирӗн пулнӑ эпир вӗсене курман витӗм кӳме пултарнӑ кӳршӗ чӗлхесене кӳршӗсене витӗм кӳме пултарнӑ вот эпир паян кун историне шкулсенче чӑваш халӑх историне вӗрентеҫҫӗ-и

вот пӗлӗхӗнсем мӗн пӗр ҫӗр ача пычӗ те кӗнекесене пӑхрӗ-пӑхрӗ ӗнтӗ Древний Болгари чӑвашҫин пӑхрӗ те вырӑсла калать ӗнтӗ чӑвашсем пек Мӗнле калаҫа-ха вӑл? Чӑвашсем ыйткалакан халӑх пулнӑ, ыйткалакан халӑх пулса юлчӗҫ халь те ҫаплах терӗ те чупса тарса кайрӗ. Вара мӗн тата ҫынсем тӑраҫҫӗ те мана калаҫни ан кулянтеш, Михал, калаҫ, вӑл ҫынна пӗлетпӗр теҫҫӗ. Мӗн, чул хула майри иккен. Чӑвашах ӗнтӗ хӑй. Чӑваш марин? Чӑваш марин те вырӑс. Вот ҫавӑн пек япала ҫавӑн пек шухӑшлакансем паян кунта пур. Вот ним вӑтанмасӑр ҫавӑн пек кӑшкараша ҫӳреҫҫӗ. Вот вӗсен эпир туслӑх туслӑх тетпӗр. Туслӑ пулар тесе эпир вот вак халӑхсене ытларах калатпӑр. Вот вырӑс халӑхне ытларах калас пулать, ытти халӑхсемпе туслӑ пулмалла тесе.
Ҫавна ҫӳлтен пӑхмалла мар тесен хӑйсен те ламалланчӗ. Вот ҫав енӗпе Хӑй вӑхӑтӗнче тенкӗ сатма тӑрса тӳрех ҫырса кӑларнӑччӗ. Эпир тет вот мӗне вырӑсма халӑхсем хушшинче питӗ нумай ӗҫлетпӗр тет. Туслӑ пулмалла, туслӑх аталантармалла тесе. Анчах та тет вырӑс халӑхне ҫапла ӗнентерме тӑрӑшни ҫук вӗт-ха тесе ҫырнӑччӗ вӑл. Паян кунта ҫапла. Тӗрӗс шухӑша кӗлтет.
Вот ҫӳлерех, ҫӳлтенрех пӑхаҫҫӗ ҫав, пур ун пирки вала. Интеллигенци пирки каламас, вот мӗн халӑх хушшинче интеллигенцинерен халь нумай юлмасть мене Шупашкара килсе кайрӗс Тулхуларан виҫӗ журналист, паллӑ журналистсем, вӗсем Портас ҫулӗпе килнӗ ӗнтӗ. Портас вара мана тӗлӗнтерӗҫ вӗсем, пачух вот центр интеллигенции Вӗсем ӑнланаҫҫӗ. Чӑн-чӑн туслӑх вӑл калӑпа кашни пӗр-пӗрне хисеплени ҫавна ӑнланаҫҫӗ.
Хӑйпе пӗр шай шухӑшлани. Хӑйпе пӗр пӗр шай эпӗ пӗр тас мӗне ҫуйӗпе кайса килтӗмӗрӗн те вӗсемпе пӗрле. Ӑна вара Минин пӗр тас аллинче Винничка ҫав мӗне пӗр ватӑ юман ҫумӗнче ҫав йыш патне кайса килтӗмӗр вара Вӗсем ӑна ярса парӗҫ каялла таврӑннӑ хыҫҫӑн тухӑла журналистӑн статйине «Третий человек воплощения Мининой Пожарского» ятлӑ пӑртаса. Вара хӑйсем те икӗ пысӑк ҫырса кӑларнӑ, отши ҫырса кӑларнӑ. Минин Пожарского есть одно ополчение виҫҫӗмӗш ҫын ҫулӗпе тесе.
Мининпа Пожарский пӗрремӗшпе иккӗмӗш. Вӗсем хыҫҫӑн Пӑртас. Чӑвашсене Пӑртас. Ӑна вӑл у тебя реальный ҫын пулнӑ пурнӑҫра? Реальный ҫын пулнӑ. Унасем ӗнтӗ пӗлеҫҫӗ ун ҫинче. Эсир ҫырнӑ пирки кӑна мар пулин те? Вӑл исторические документсенче ҫырнӑ. Эпир кӑна мар.
Вот ҫавна май эп хӑй чухнӗнче Мускав ҫулӗ роман ҫырсассӑн тӗпчевсем апла пулман, мӗн, апла мӗн кӑна ҫырса пӗтермерӗҫ пуль ман Мускав ҫулӗ роман, роман пирки. Халь вӗсем Мускавшӑн романа вулаҫҫӗ, хисеплеҫҫӗ, тӗпчеҫҫӗ, вӗренеҫҫӗ. Вот вырӑссем вӗренеҫҫӗ хамӑр. Хамӑр паян куна ҫитсе те Мускавши романа вӗренӳ программине кӗртеймерӗмӗр-ха. Чӳкӗ вӑл? Студентсене вӗреннӗ ҫӗрте пур пулмалла шкул шайӗнче ҫук? Пӗлмест. Хӑй вӑхӑтӗнче вырӑсла тухсассӑн Мускавши романа Раҫҫей Ресурслар ҫутӗҫ министерстви килте вуламалли кӗнекесен шутне кӗртнӗччӗ. Паян кунта вӑл программа, программа Раҫҫей шайӗнче пур, хамӑр чӑваш шайӗнче ҫук. Мӗне пӗлтерет ку вӑл? Хамӑра хамӑр эпӗ хисеплейместпӗр пуль. Ҫавна пула, тен, вара кӳршисем те кирлӗ таран хисеплеймеҫҫӗ.

вот чӑваш халӑхне ҫӗклесе, ну, хӑвартлантарса ҫырса кӑтартнӑ хайлавсем вӗрен программи тупӑнмалла. Ачасен мӗн пӗчӗкрен хӑйӗн тӑван халӑхӗн культурипе, ӗҫӗпе, паттӑрлӑхӗпе савӑнса ӳссе, хавхаланса ӳссе. Эпир вӗренме мар тӑваттӑмӗш класра истори, истори кӗнеки пирӗн патӗшӗнче Кирилл чупса кайрӑн, вулатӑп та Пӗр сӑмах чӑвашсем ҫине ҫук. Мӗнле вӑл ача чӗрине, пӗлес текен ача чӗрине мӗнле ыраттарнӑ? Ҫавӑн чухне вара мӗн тупатурӑм хамӑн вӗренсе ҫын пулас пулсассӑн тӑван халӑх историйӗн тӗпчесе ҫырса кӑтартса тупсасе манӑ ҫак Древний Болгари Чувашии кӗнеке вӑшӑрталап ҫавӑн чухне тупатурӑмне ҫитернӗ кӗнеке.
Вот кунтан те Чӗлхе пирки каларӑмӑр. Пирӗн ытти тӗпчевҫӗсем те калаҫҫӗ. Пирӗн ытти халӑхсем хушшинче пире ҫуя ҫӗклекенни, чапа кӑларканни чӗлхе, юрать пирӗн ҫавӑн пек чӗлхе, чаплӑ чӗлхе пур тесе калаҫҫӗ. Ҫав протая чӗлхесем шутне кӗрет теҫҫӗ. Ытти халӑхсен чӗлхисенче те пирӗн сӑмахсем пур тесе каларӑмӑр. ку пӗртен-пӗр чӑваша чапа кӑларакан япала кӑна мар-и? Ытти тата мӗн пур пирӗн ҫемье? Мухтанмалли, мӑнаҫланмалли? Истори. Истори. Пирӗн истори ҫав тери чаплӑ. Анчах та эпир пӗлменнипе, пире пӗлтерменнипе калӑпӑр, монголсем ҫӗнтернӗрен монголсене чӑваш патыр историйӗ кирлӗ мар, ылтӑн арӑна кирлӗ мар, Хусан патшалӑхне кирлӗ пулман. Вырӑссене каллех кирлех мар. Вырӑссене кирлӗ мар.
Вот эпир хамӑр историне, вот Тӗлӗнсе каймалла. Хусан унтан вара вот чӑн-чӑн тӗпчесе чылай япалана урӑхла пухма тытӑнмалла пуль тесе калап. Хам хам Хусан патшалӑхӗ пирки пире мӗн вӗрентетчӗҫ? Хусансем Хусан патшалӑхӗ чӑвашсене, ҫармӑссене пусмӑрласа пурӑннӑ патшалӑх тесе вӗрентетчӗҫ. Акӑ пӗр тӗслӗш. Пин те пилӗкшер алли иккӗмӗш ҫулта, мартӑн ҫиччӗмӗшӗнче, хусансем ӗнтӗ, чӑнласа та, мӗне Сӗве хулине тунӑ хыҫҫӑн ӗнтӗ вӑт хӗрсенсе ҫитнӗ, вӗсен ханӗ вӑйсӑр хан пулнӑ. Аптраса ҫитсен те Иван Грозная парӑнатпӑр тесе тупа тума калаҫса таврӑннӑ. Мартин тӑххӑрмӗшӗнче Иван Грозный представителӗ Совет хулинчен пырса ӗнтӗ вӗсенчен тупа ант илмелле, тупа тутараҫҫӗ ӗнтӗ. Ҫав вӑхӑтра Хусан хулине Чӑваш мӑрси Чапкун Оттучев хӑйӗн пысӑк мар ҫарӗпе пырать. Чапкун? Чапкун Оттучев. Икӗ кун хушшинче халӑха Вӑл мӗн ӗнтӗ Муркаш районӗнчи Атучелло ялӗн тӑван ҫӗрӗсем. Иван Грозный лаҫ пӗлнӗ, унта та мӗн посольпе кайса, элчӗпе кайса ҫӳренӗ вӑл. Халӑха каласан ӗнентерет, мӗн парӑнмалла мар, ҫӗкленсе каймалла. Хайхи мартӑн тӑххӑрмӗшӗнче икӗ кунтан Иван Грозный представитель пырать. Хусан хули хапхисем хупӑ, ҫумӗсем ҫинче салтаксем, шесправпа ҫапӑҫма хатӗр кӑшкӑрать. Парӑнмастпӑр сире, парӑнмастпӑр-и? Икӗ кун хушшинче халӑха ҫӗклесе ҫӗнӗ правительство тума ӗлкӗрнӗ. Саккуна Турчев чӑваш. Вӑл ҫак ҫӗнӗ правительствӑн пуҫлӑхӗ пулса мӗн Хусан хули пӗтиччен ҫӗнӗ правительствӑна ертсе пыраканӗ пулнӑ. Чӑваш. Чӑваш.

Эпир эп ҫырсаградистен. Халӗ ҫырсаграда пӗтӗмпе духовниксем халь киле-киле кайса кайса килетпӗр ҫӗре ҫине. Саккун оттушӑмне ҫав Хусана илни ҫине вилнӗ, ӑна кайран илсе килсе ҫав хӑйӗн ҫӗрӗ ҫинче пытарнӑ. Пысӑк ҫулпалӑк лартнӑ, ҫулпалӑк ҫине арапла ҫырнӑ. Тата. Ҫулӗ халь те пур-и вӑл? Вӑл ҫулне вара вӑтӑрмӗш ҫул ҫинче Ҫав мӗн тӗрленӗ тӗпчевсем вӑхӑтӑнтассӑн ку тутар вилтӑприкӗсем арапла ҫырнипе ӑна салатнӑ. Халь вара Ҫапса ҫӗмӗрни?
Ҫапса ҫӗмӗрни. Халь вара Оттучево ялӗн ялӗн ҫыннисем те ҫӗнӗрен палӑк туса лартаҫҫӗ та. Оттучево ялӗ пур вӑл. Ага. А?
Пури, пури пулӑм пеке요? Пур, пур, пур. Пур.
Муркаш, Муркаш районне кӗрет Сатракасси ял советне кӗрекен ял вӑл. Ҫакна май тата тепӗр япала калас пулать. Тепӗр хамра мӗскӗнлетсе сине сакала пӑру сирлухсӑр пурӑннӑ, сирлухсӑр пурӑннӑ. Апла мар. Эпир Пирӗн мӑрсасем, пирӗн пиксем, пирӗн улпутсем ҫырлӑха питӗ лайӑх пӗлнӗ, анчах та араб ҫырлӑхӗпе усӑ курнӑ. Вӑл араб ҫырлӑхӗпе усӑ курасси пӗр ҫав вун саккӑрмӗш ӗмӗр вӗҫнелле пырать вӑл. Кайран ҫав пирӗн мӗнсене дворянсен сословине пӗтернӗ хыҫҫӑн вара ҫав яблоко пӗтме тытӑнать. Чӑвашсен, Чӑвашсен. патшалӑх пулман вӗт ӗнтӗ ун чухне? Патшалӑх пулман. Раҫҫей шайӗнче.
Раҫҫей шайӗнче, ну пирӗн мӗнсем дворянсем пирӗн.
Ҫав Раҫҫей патши ҫумӗнчи дворянсем. Кунта пурӑнакансем те, кунта пурӑнакансем пӗр-пӗрин патне ҫыру ҫӳретнӗ, араб, араб, араб сословисемпе ҫӳретнӗ, араб сословисене пӗлнӗ. Санпа арапла сирни вӑл тутар тесе калани вӑл тӗлӗнмелле хамӑра хамӑр пӗтерни.
Вот эфир «Чудеса и приключения» текен журналта пинте тӑхӑрҫӑ тӑхӑрмӑн ваттӑмӗш ҫулсенче шел Раҫҫей патши ҫумӗнчи дворянсен чи малтанхи дворянине чӑваш пулнӑ тесе ҫырса кӑларнине астӑватӑп. Халь ятне манса кайнӑ ӗнтӗ. Кам чӗшӗ вӑл? Вагрим пирки ҫынӑ пушан. Ага, Вагрим пиркиччӗ пуль. Ага, Вагрим те вӑл пинте пинте тӑватса ҫирӗм пилӗкмӗш ҫулта Мускав Мускав аслӑ князӗ патне кайсан те унта вырнаҫать. Унӑн тӑватӑ ывӑл пулнӑ, вара кашни ывӑлӗнчен те питӗ паллӑ мӗншӗн князь чӗкӗсем пулса кайнӑ. Вӑл шутра Державин.
Хушаматӗсен Державин тата мӗнле хушамат пачӗ вӗсем? Акин хушамат унта пур.

Нужно тупмалла пуль ӗнтӗ ҫав Державинӑн кӗнеке сборникӗсенче? Мой предок был чуваш юпасем. Кӑна шырасчӗ.
Судьясем каламалла ҫак ролик урланчӗ ҫынсене каласа чӗнсе калама пулать. Державин ҫампи сӑввине тутлассӑн питӗ аван пулнӑ пулӗччӗ тесем.
Хамӑра хамӑр мӗскӗн этме пӑрахмалла, хамӑр исторне, тап исторне.